Mae'r prosiect heddiw um, ymwneud â bod yn yr ysgwrn. Dwi'n cydweithio hefo Rodri y Saer. Mae wedi creu mainc i fi. A wedyn, dyn ni'n cael yr gweithwyr sy'n cynorthwyo yn yr ysgwrn i greu syniadau. A dwi wedi ysbrydoli nhw wrth edrych ar yr holl bapur wal fatha'r layers oedd ar ben ei gilydd yn yr ysgwrn. Hefyd, um, oedd Rhodri eisiau dod â chydig o fywyd trawsfynydd i fewn, fatha'r atonfa ac yn y blaen. Felly, da ni'n defnyddio yr artist Hunders Wasser i gael rhyw fath o belydrau llachar i ysbrydoli hefyd. Felly, mae yna gyfuniad o bod math o flodau siapiau Hunders Wasser lliwgar A hefyd mae rhai wedi cael ysbrydolaeth yn edrych ar y murlun yn y beudy. Felly mae yna clustiau defaid yn dod i fewn yn rhywle hefyd. Da ni wedi trio dod â elfennau gwahanol mewn i'r cyfanwaith yma, sef yr fainc pin o gennau. Um, dyma wedi troi allan eitha psychedelic. Uh, da ni wedi trio dod â elfennau rwsyd o

Felly dwi'n meddwl bod o, mae yna gysylltiad yn fanna efo'r ysgwrn pryn bynnag, ac oedd y gwaith o'n i'n neud efo Christine Mills yn yr Steddfod, um, dwi'n defnyddio glan o'r ysgwrn hefyd, uh, felly mae'n beth rhaid aros i bod bob dim dod rownd at ei gilydd, a um, mae gyd yn mynd i gysylltu fe gilydd yn diwedd. Felly heddiw mi fydda i a Christine Mills yn y lle celf ar y maes yr Eisteddfod yn gweddnewid bwrdd. Mi ddoth yy Rhodri i fyny efo'r syniad o o bwr ac o'n i'n o o'n i'n cyf- cyffroes iawn efo'r syniad yna. Yym ma'n symbolaidd iawn yym achos fama 'dyn ni'n cwrdd i ryw radde ac y bwrdd o'dd o wedi wneud yn rwbeth yn intimate iawn yym o'dd o'n le i ddau. O'n i'n awyddus 'w'rach i dorri yn hanner ac 'w'rach yym meddwl am Dod â'r ddau nôl at ei gilydd. Yn aml iawn mae'n ngwaith i wneud efo'r tir. Dwi'n gweithio hefo um, gwlen yn aml iawn. A wedyn dwi wedi bod yn yr ysgwrn ac wedi uh, gael cnu o'r ysgwrn a wedi gael dŵr o ffynon yr ysgwrn um, i greu darn o ffelt um, a dwi'n meddwl am yr, yr, um, y cynhesrwydd mae o ddod o ddau nôl ynghyd. Um, ni'n awyddus i beidio lliwio'r gwlen achos o'n i'n eisiau dda fod yn naturiol, yn, yn wledig. A dynion o wledig o bob mam wrth gwrs, um, yn ddim meddwl am y gader. Um, ac wrth gwrs gwyn yn symbolaidd o, o heddwch. Um, o'n i'n eisiau'r gwaith fod yn gyfoes a dwi'n meddwl amdan um, materion yn y byd heddiw a O'n i rhyw hanner awydd yym lliwio un ochr y bwr' yn ddu yym neu 'lla meddwl am yym y du a'r gwyn mewn unrhyw ffordd ond dod dod y cwrdd a dod nôl at ei gilydd ydi'r ydi'r peth pwysig a bod y diwedd y dydd bydd gennym ni bwrw nôl yy yn un er mwyn symud ymlaen.

Ond efo'r gweithdy heddiw yma, da ni wedi bod yn edrych ar rei esiampla o safleoedd archeolegol ar yr ynys. Yn benodol, da ni wedi edrych ar barclodiad y gawres, um, a Jyst cymryd hwnna fel man cychwyn rili, edrych ar y cerrig a'r math o ofod sydd yna. Yym petha fel yym y gwahaniaeth rhwng tu fewn a'r tu allan, y tywyllwch tu fewn a'r a'r gola tu allan, a hefyd y ffaith bo' ni'm yn gallu gweld y cerrig hynafol 'ma yn y twyllwch. Hefyd 'dan ni'm yn siŵr iawn sud o'dd yr adeilada' 'ma ne'r yym strwythura' 'ma'n edrych, 'dan ni mond yn gallu dyfalu. So, y math yna o themâu da ni wedi bod yn drafod yn y grŵp, um, a da ni wedi creu diagram neu representation o o'r safle um, drwy lygad cyfoes ni. Ac um, dwi'n meddwl bod o'n rhaid i ddiddorol be, be maen nhw wedi dod i fyny efo, really, o'r darn o ddodrefn nes i ddod i fewn bore yma. Mae di trawsnewid yn llwyr. a mae'n fwy fel cerflun rwan sydd yn, yn cysylltu'n ôl at um, archeol, archeoleg yr ynys. Helo, enw i Dychir, dwi fel Sling. Dwi'n neud bach o beintio, dwi'n neud bach o gwaith efo palet a bren. Uh, dwi'n gweithio iddo gyda Gista, sut dyn ni wedi cael dodran gen Rodri Owen, a wedyn dyn ni wedi cael uh, rhyddid i neud rhywbeth dyn ni eisiau dod So nes i penderfynu chwalu fo gyda griw gista i gael bach o laff i dechrau rhywbeth a wedyn gadael y syniad o chwalu'r wath wedi gadael y syniad datblygu fel dyn ni'n neud o yn lle jyst gor'o' bod yna yn meddwl am be' 'dyn ni'n myn' i neud trw'r dydd a wedyn neud o erbyn diwedd y dydd yn lle jyst mynd strêt on a jyst neud o. Fel oeddwn i'n destroio'r thing oeddwn ni'n rhoi yn ôl at 'i gilydd a wedyn nathon ni fel ystyr ar rhan y Steddfod nathon ni weld sut Oedd o'n troi fyny cadar jyst fel yn naturally 'lly. Y reswm nes i llosgi fo oedd achos yy wel chi'n gwbo be' sy' digwydd efo Grenfell a bo dim fela a su' mae 'di ga'l ei wel rhoi dan carpad basically lle ma' by- wel ma'r pres 'ma i gyd yn mynd efyd chi'n gweld yy yy dwi 'di gwatsio Brits ond odd Stormzy 'di ga'l 'i uffar' o go' a Theresa May a bo dim. Mae jys yn ridiculous be' sy'n digwydd yn by- gwlad 'ma a wedyn ie so Nes i llosgi fo, nathon ni llosgi fo, trio ga'l rwbath i neud i'r Grenfell. Odden ni 'di torri fo fyny, tor- chipio bach mwy off o fo, a wedyn rhoi corwm upside down iddo fo a cwestiynu a bo dim. Hwn 'di'r wythfed un dwi 'di neud hyd yn hyn, so yn rhan o brosiect I'r Byw. Ma' canlyniad hwn bach mwy controversial ella na gweddill onyn nhw. Yym 'dan ni 'di ca'l bob math o artist a bob math o grwpia' o gwmpas Cymru. Yym, a canlyniadau gwahanol felly, o bob un. Yym, ond mae hwn 'di sort of gweddnewid yn llwyr o fod yn gwpwr i fod yn gadar neu fatha high chair i blentyn. Yym, ond yn fwy specific ella yym high chair i y Brenin neu Prince George. Yym, so t'o' 'dan ni 'di bod bach yn amharchus efo fo dwi me'wl, sy'n bosib yn beth da. A yym mae'r syniadau gwleidyddol tu nôl iddo fo yym yn eitha cry', a i gymharu efo'r lleill ma' gen pawb 'u syniadau gwahanol lle mae'n mynd ond dwi'n meddwl bo' 'na hwn 'di'r un mwya' gwleidyddol o bellfor dwi 'di ga'l. Wel mor important mae